Mema w'akwaaba ba afidie yi so sɛ nnɛ ne da a ɛdi kan a woaba ha anaa woyɛ obi a wotae hwɛ me videos ahodoɔ no a, meda wo ase. Ɛnɛ da yi me ne wo bɛkyɛ ɛkwan a mefa so yɛ kokonte. Kokonte yɛ aduane a ɛfiri Ghana ɔmantifi afam amantam hodoɔ no a ɛwɔ mu no, ɛhɔ na wɔtae di kokonte. Nanso, ɛsiane mframa mframa nsɛm nti, aterɛ ahwete Ghana afanaa nyinaa. Ɛno nti, din ahodoɔ a ebi de frɛ no, Nkranfoɔ se gyigyi, ebi se lapeewa, afoforɔ nso se abeteɛ, aborɔfo no se Chris Brown, na dodoɔ no ara nso se face the wall. Kokonte yɛ aduane a yɛnya firi bankye mu. Nti wodwa bankye a na wabɔ no nketewa ahata ama ɛmu nsuo no nyinaa awe na afei wode akɔ nikanika akɔyam. Wobɛnya ne powder sei. Nti wode ba fie a na wahuhu so ayi ɛmu ntɛtɛ no nyinaa afiri mu. Sɛ woka kokonte a, wode nsuo bɛsi gya so ama no ahuru afa so, na afei woasa nsuo no bi asi akyire na woahyɛ aseɛ de kokonte powder no agu nsuohyeɛ no mu na woanum. Sɛ wohyɛ aseɛ de kokontesam no gu nsuo no mu pɛ a, ɛwɔ sɛ wonum wɔ ahoɔden so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛremmobɔ apɔ. Afei sɛ ɛsae a na wahyɛ aseɛ atwi. Ɛno ara ne sɛ, wode bankuta no te aduane no bi a, na wode amia dadesɛn anaa kyɛnsee a woka no wɔ mu no. Saa na wobɛyɛ no ara kɔpem sɛ kokonte no bɛbene. Esiane sɛ kokonte ka yɛ ahoɔden dwuma nti no, sɛ woka dodow a, ehia ma kɔ pot anaasɛ mbukyia so. Kwan foforɔ nso a ebi ka wɔn deɛ ne sɛ, wɔhono kokonte no ma no yɛ kuku. na ɔde asi gya so aka, Me deɛ, sei na ɛyɛ ma me, ɛno nti wei na ɛyɛ a metae yɛ. The pot to that add in some water stir until it is nice and smooth now I'm going to make it as light as possible because the thicker your mixture the harder your kokonte would be the lighter your mixture the softer your kokonte will be

I can begin pressing it to the side of the pot to break the lumps and it'll be just perfect. Ɛkokonte ɛben a ɛwɔ ehwa soronko bi a eyi, ɛno na ɛbɛma woahu sɛ kokonte no aben. Sɛ wuyi n'ahosuo a ɛbɛsesa no firi hɔ a, wode n'ehwa anaa ne pampan no na ɛbɛhu sɛ wo kokonte no aben. Nti sɛ enya ben a, na afei woabɔ. Yadeɛ a wɔdi no hɔ ara deɛ a, wobɛtumi atete agu w'ayowaa mu na woadi. Anaasɛ wote gu ayowaa no mu saa a na wode ngo afa ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ani no renkyenkyene. Wopɛ no yie deɛ a, wobɛbɔ no wɔ rɔba mu sɛdeɛ mereyɛ no no. Konte yɛ taa de di abɛ kwan, nkate kwan, werɛwerɛ kwan anaasɛ nkruma kwan. Na me deɛ nkate kwan paa na ɛyɛ a na me taa de di. Nti mayɛ no sei awie no, na ma noa nkruma kakra de asi nkyɛn. Nti me ti nkruma no bi de pete so a, na afei me de me nkwan papa bi a aseɛ api sɛ biribi no, na me de agu so. Enti sɛdeɛ Dawid kaeɛ no, me nso mereto me ho pono wɔ m'adɔfo anim. Wei yɛ kokonte party na me ne m'abusua yɛyɛeɛ no. Ɛno nti sɛ mama wo kɔn adɔ a, fa bi hyehyɛ so ɛ. Wo koraa wodi kokonte? Akyɛ, woadi bi da? Sɛn na ɛyɛ a woka no? Ma menhu ne nyinaa wɔ comment section hɔ. Ka me werɛ yɛ afi, ebi nso de amako na adi. Na yɛn a yɛde nkwa adi no deɛ, wotwa a na wɔabɔ mu tokuro na wɔde asam kwan no. Kokonte nso ɛhye a na ɛyɛ dɛ. Ɛno nti me nsa ho dwaa me pa ara. Nti wobɔ mu tokuro de sam kwan no wie a, na woakyea wo ti, wo na worekɔ no. Ɛno nti, me dɔfo, kosi sɛ mede video foforo rebɛbrɛ wo no, nea mesrɛ wo ara ne sɛ ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie efiri sɛ wo ho hia me. Bye bye!